Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahomakye Sallah, wada ama mmerɛ atwam agyawda, na kwan bɛn na ayɛ a ɔfa so ɛyɛ no? Ansa na yɛbɛtoa so no, bɔ mmɔden sɛ wobɛ follow me. Mesrɛ wo sɛ, like na share saa video wei ma afoforɔfoɔ na wɔn nso so wɔn nsua nimdeɛ foforɔ bi wɔ saa me video wei mu, inshallah, na yɛn nyinaa no yɛbɛnya so mfasoɔ anaasɛ yɛbɛnya so nhyira bebrebe. Na sɛ woda na sɛ ahomatesɛre twam gya wo a, kwan bɛn na ɛwɔ sɛ woyɛ no? Kae hu no sɛ, sɛ even wosɔre anɔpa seven, wosɔre anɔpa eight, ten mpo a, ɛwɔ sɛ wosɔre ara, the very first thing a ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobɛyɛ dɛ, wobɛtua ka anaasɛ wobɛyɛ saa ahomatesɛre no. Yɛnkae hu no sɛ, yɛn Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wɔne Bilal mu tu kwan kɔɔ baabi, ɛna wɔda maa adeɛ ayɛ den kyee wɔn. Adeɛ kyee wɔn no, sallah twaa mu daa wɔn, na mmom yɛn Nkɔmhyɛ no Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka kyerɛɛ Bilal sɛ ɔnyɛ dɛn? Ɔnteɛ mu na wɔn nyɛ dɛn? Wɔn nyɛ sallah. Ɛno nti no, yɛn ka ho ne sɛ yɛn nyinaa yɛ nam wiase mu anom sɛ yɛn nam aberɛ a yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛfiri wiase mu. Ka ho ne sɛ obi a ɔyare mpo da ne mpa so mpo koraa no, ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔyɛ sallah. Sallah yɛ nhyɛ ɛwɔ yɛ dɛn? Ɛwɔ ne so. Ntini ka ho ne sɛ. Yɛn nyinaa nnim ɛberɛ a yɛbɛfiri ewiase mu, ɛno nti no, wonya sɔre yɛ ara pɛ, ɛberɛ bi a wobɛsɔre biara no, kan hunu sɛ amoate sallah no yɛ waajib, ɛyɛ nhyɛ wɔ wo so sɛ ɛyɛ sɛ woyɛ dɛn? Woyɛ. Nti no yɛn kan hunu sɛ wei na ɛyɛ de ma me ne wo mmienu nyina ara. Nyankopɔn ɔnyɛ yɛn dwumadie yie mma yɛn. Naam jamaa, deɛ ɛtwa toɔ, wopɛ jallabiya, wopɛ abaya, wopɛ kotora, wopɛ ɛkyɛ te sɛ sɛdeɛ mesi ɛhyɛ yi, wopɛ mmaa bag, Wopɛ mmaa mpaboa, wopɛ mmarima mpaboa, mɛhwɛ baabiara. Yɛ sista Firdaus, ɔdi nokorɛ. Baabiara a wowɔ biara wɔ Ghana hɔ nom biara no, wonya tɔ n'adeɛ pɛ, ɔbɛ deliver de abrɛ wo. Ne nnoɔma nso so boɔ wɔ fam, ne nnoɔma boɔ yɛ fo papapapapa. Nti Jamaa, yɛmfa ne number na Insha Allahu, Baabiara a wowɔ ɛwɔ Ghana hanom sei no, wɔbɛ deliver ɛɛɛɛɛ w'ataadeɛ anaasɛ wo mpaboa anaasɛ wo bag biara a wɔatɔ biara no wɔbɛ deliver ɛde abrɛ wo. Yɛmfa ne number, zero five four six seven one zero seven two two. Yɛmmɔ mmɔden na yɛmfrɛ Sister Firdaus na Insha Allahu Wɔ nneɛma wɔ jallabiya a ne boɔ yɛ fo a ɛyɛ papa nso so no, wopɛ sɛ wotɔ a, ne nyinaa no wɔbɛnya de ama wo. Nyankopɔn ɔnyɛ ne yie mma yɛn. As-salaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.